A'r tri fydd yn mynd i'r afael â'r dasg wsos yma ydi Mister Huw, Osh Candelas Ti dod off yr yna chdi? a Eilir Pierce. Na fo.
Fatha four track recorder bach t'o'? Iawn bo' nw'n styc. Dwi rhag ofn bo' 'na digon o channels yma.
Os 'dyn nw'm yn grando arno fi alla i jyst recordio fy hun yn toilet.
Osh, Huw, Eilir, pawb yn iawn? Ie, diolch. Croeso i Monnow Valley.
Felly dych chi'n cael dewis allan o dair cân sydd yn yr amlen 'ma. Chi sydd â'r penderfyniad o pa un dych chi'n penderfynu wneud, a wedyn wrth gwrs mae gennych chi ryddid llwyr o ran be yn union dych chi'n mynd i fod yn wneud efo'r gân. Felly dwi'n meddwl na Cwpwl sgynna i ar ôl ei wneud ydi rhoi hwn i chi. I- i- Ocê, iawn, Eilir, gorffen dy fanana i ddechra. Pa un dych chi'n meddwl? Be? Jyst jyst agor o ia? Go on, gad ia. Gan MC Mabon yn yn wreiddiol ac y dewis yw... Time ydi aros pryd, motherfuckers yn bo man a tymereddau yn y gwres.

Mae Drum Machine yn sail eitha da i fynd â rhywbeth i gyfeiriad hollol wahanol. Yndi, yndi. So, fel ti'n eitha ni iwsio hwnna fatha asgwrn cefn ynddo fo, a wedyn os dio'n para, mae'n wneud o para, os dio ddim, allen ni chwarae drums am ben o, neu'r rhoi pethau'n ben o, tynnu pethau ffwrdd. O'n i'n eitha licio'r groove yna, achos mae o'n... Mae'n eitha tebyg, ond mae'n groove hollol wahanol hefyd, dydi?

Icelandic plentynnaidd i fewn i hip hop popaidd lo-fi i fewn i gospel twyll, Ydych chi mewn pwynt ar hyn o bryd lle mae'r gân yn gallu mynd i rywle felly? Yndan, dan ni t- mwy na dan ni isio pigo baseline ar gyfer y gitgan. Ie.
Ond mae genddyn ni wbath lle allen ni ddechra lerio petha am Ben a wedyn... Reit.
Osh, cer a fi de o sud mae heddiw 'di mynd cam wrth gam ers i chi, ers i chi gyrraedd. God knows.
Yym, ond nathon ni benderfynu o'r cychwyn bo' ni ddim isio neud cover fatha tebyg i'r gân gwreiddiol. 'Dan ni 'di bod yn bochaf o vocals 'wan Eilir dim ond udo. A wedyn... Ydy o wedi cymryd rôl MC Mabon ymlaen? Do.
Dwi'n cychwyn! Cychwyn! Dwi'n meddwl bod o'n fine. Ie. Mae'n poeni bach gormod dwi'n meddwl. Ie.
A wedyn dwi'n mynd i roi drums lawr nesa. Ie. A wedyn awn ni roid y canu go iawn dwi'n meddwl wedyn. Mae'r gân bellach 'di datblygu o fod yn jyst cân â syniad i fewn i graff, graff difrifoldeb, a maen nhw bellach wedi mynd yn ôl i fewn i'r stiwdio er mwyn datblygu rhyw fath o ddifrifoldeb yn y strwythur. Dwi'm yn siŵr iawn sut mae hynna'n gweithio ond mae'n edrych yn dda beth bynnag.

Ffocin hell braf i gant! O sori, camera man just scared me at I'll do that again. Ma'r steil o'r canu 'da ni 'di neud ar y bit rap yn swnio fatha Stars in Their Eyes, Gruff Meredydd. Reit. Yym so ma' Anne Berrig yn yr un ffor a phan ti'n canu caneuon dwi'm yn gwbo Bob Dylan ne' rwbeth felly ti yn dy fynnu yn impersonation o Bob Dylan. Os fysen ni 'di ca'l cân dwi'm yn gwbo gan Hogie Wyddfa ne' Tonya Geloma, a wedyn dwi'n meddwl fysa ni efo fwy o le i redeg hefo fo, hefo'r ffordd falle da ni'n yn gweithio. Be sy'n bod fwya braf ydi peidio jyst fatha pawb mewn stafell, reit, nawn ni ddysgu'r gân, fatha rhodbwys y record, iawn, job done. Ie. Ma' 'di bod yn Ie, yeah, just lot o hwyl, dydy.